Agi ngat kita nama utai ke dipadah ku ari nya ba rengat ke sepuluh au nama utai ke dasuh aku dia magang maya nya dipadah aku. Nyadi nibuh kitai panjai ke randau ba ditu terus kitai tampung semengat ayat ke sebelas tu. Pia munyi tampung neh. Di menua batang kayau nya. Sara siku indu ti chukup iya beberita laban pemajik iya. Laban pengelandik iya di ujung jari, nadai orang enda ngelala iya di menua nya. Baka nya meh apai indai iya sinah mua tak enda nemu bebalik semampai bilik belama. Beberita pemajik sara nya enda datai menua Gerunggeng. Ngujungka anak bujang orang tuai guyu. ke digelar orang Bujang Berani menua nya ke deka datai ngelawa menua sida sara ke Batang Kayau din. Apai, indai, aku deka neresa menua kampung benama Batang Kayau ke suah disebut kitai semenua ditu. Aku ka dapat ke indu benama Sara. Ti ku sida iya nya. Ko Sanga bejaku seraya ke ngansah duku Ilang nyet ditanju sida iya dia. Kebendar iya, indu ke benama Sara nya meh ke dasuh ini Unjan digiga iya belama dalam mimpi iya. Ukai nya sengaja ka datai ngapa mansah kediri ke menua nya. Sanga. Bejalai meh nuan neresak kampung nengah babah sudah tu, giga nuan indu ke benama Sara di menoa Batang Kayau ti ke orang nya. Nuan enda tau enda tetemu ke iya laban iya aja ti ulih ngapus ke sumpah ti udah mungkur menoa kitai. Dani nuan igat mimpi nuan tu pia ku ini ujan bejaku madah ke sanga. Menoa sida sanga Di bungkur sumpah tegau apai indai guyu ti udah ngambi ilang bunsu ungga ti dilalai kia dalam telaga di entaha ke menua Batang Kayau enggau Gerugang. Maya nya apai saga ngambi ilang laban kenu ku ini ujan. Semina ilang nya aja ulih mulai ke semengat bini iya siah pulai baru ngagai tubuh iya baru maya nya suba. Maya nya suba, bini Guyu mati pengudah ngada ke sanga. Tang, ketegal Guyu ke kelalu siru sereta sayau ke bini iya sirih, iya mesti ngiga chara kena mulaika seput enggau semengat bini iya nya baru, ngujungka iya betapa maya nya suba alu betemu ngini unjan. Dia meh Menua mula bungkus umpah guyu tu siku orang tuai ti tau kayau sereta ketuai ke bala iya. Menua sida iya disumpah Bunsu Nga. Pia ke munyi kisah nya tadi au. Enti betana metupi semua utai nya sigi enda meruan magang. Nya ngujungka sekeda bala ti deka dipegai nya pindah ari menua sida iya. Laban nadai utai ulih lebuh betuai ke iya. Idup meh bini iya nya tadi ngudai iya ti ngambi ilang bunsu unga nya, ti ngasuh bunsu unga nya balat ingat meh iya nya. Nya meh tadi makin sehari makin berinsa meh sida ke nguan menua nya ti enda ulih ke utai nempa. Utai tanam enggai nyadi siti Utai Tupi pen nadai kala meruan idup ngujung ke sida sebuat pindah ke kampung menua ke baru. Pan agi ga baka nya. Nadai penyadi meh sida sebuat ti nitih ke guyu. Orang ke ka nitih ke iya meh meruan sida iya. Bekeni meh aku ngiga indu nya. Gamal iya pan aku enda kala meda. Sanga nelai ati diri empu. Bah bala pedinga semua, ulih ke enda iya tetemu ke sara nya ila? Baka ni gaya menua sida iya nya ila? Ulih ke enda ngunsu sumpah nya apus? Sara pen sama dibungkus sumpah semina ukai sumpah ti sebaka, nya bala pedinga.